Ke tsepa gore ga gona yo a tlo tsenang ka gare ga lokara ya ka. Wa makatša. Ke ipotša gore ke eng. A re boneng. A re ye. Sebolokelo? Hmm. Ee. E sego sete, eupša di le tharo. Ke šišinya gore re bone se se lego ka gare kapela ka mo go kgonagalang. Aowa, leta! Sengwenyana se a phadima. Aowa! Leta! Banenyana, le re gogetšetše mo phephetšong. Ka gona ke nna wa mathomo go bula sebolokelo sa ka. go thabiša bjang ke goetše milkshake ya sneakers eupša ke nwa bjang oa swaswa o swanetše fela go bula segogomelo ke reng ke sa ka ka nagana ka sekanna na nka e leka ee aowa se ke shaik yaka ka gona ke tlo e nwa nna gape e bose kudu selo se se bose bjang se swanetše go nwewa ke nna wa megabaru bjale ke tlo go bontšha selo sa go thabiša ke e le gore cocktail e bose kudu gona e tšhelwe sefahlegong sa gago ka moka o dirile eng e fedile gomme se se ra gore ga ke na sa go nwa bjale ga se gona ke sebaka sa ka sa go bula sebolokelo clappy Ke ka baka la eng yo mongwe a na le cocktail mola nna ke na le hlapi e a ferola sebete ebile ya nkga e tloše kgauswi le rena itlhaganelo ye pele e nkiša phapoši ka moka ke nka hlatšha ke molato wa gago o go ferola sebete bjang aowa nka se kgone go ya hlapi ka moka opša o swanetše go lokile yo ke tlo hlatša ka go e lebelela fela oh ya fegola sebete ke ka baka la eng o nkgantšhitše se tloša selo se se tšhošako se gona le tsheka eng go kaone ge o ka bula sebolokelo sa gago ka pela ke a dumelelana ke nako ke tšhona tšhole le kry le tee la skittles ka gona le swanetše go ba le bose kudu le kry la mehleng go ama ka tšha yo go direka eng ka wena banenyana ke nagana gore ke na le bolwetši bja skittles ke bile le lora ka bjona ke lwala ke sa le ngwana Go thabiša bjang bjale ke na le dinkere tša go se fele mo go na na nka leka le nna e ka nete bose kate o a le nyaka lete aowa le a fegola sebete go thabiša bjang se ke bolwetši bonoši bja go thabiša ka nete kate na o ka leka le wena ug aowa selo se se šišimišako bjang go lokile leetadong la bobedi Ke tlo bula sebolokelo sa mathomo. Se se makatšhako bjang, ga se ka ka ka ba le dipopi tše ntši ga kaa ka pele. Ka pele tsela yao e sa tlwaelegang. Ke di gummy! Banenyana, na le kile la bona se? Aowa. Na di bose le go ba bose? Ee, ka nete! Dibose ka tsela yo e sego ya nete. Ke nyaka go ya popite nngwe le nngwe ka pela ka mo go kgonagalang. O e di lebelele fela. E ke nyaka fela go emetšha ka moka. ga ke nagane gore keita ka gana ke re ka loma bonyane ka nyane ga popit ya gagwe e šetšhego ga ke nagane gore o tlogana aowa ke tlo gana o se ke wa ba wa nagana ka go e kgwatha ke ya ka ka moka go lokile ke tlo bona se ke nago le sona ah ke duma e ka nkabe ke sa tsebe seo ke tšhaba diboko go feta motho le ge e le o fele faseng ke ka baka laeng ke o tloka tsela ye wena ke ka baka la eng na ke otlwa ka tsela ye tloša selo se se tshošako se go nagle ka nnete ke na le kgopolo e botse kudu sefela tšhila se senyane se tlo phološa kate oh re a leboga oh aowa seboko se tega se sa tlošwa Kae? Sefe? Ka godimo ga molomo. Oh, ke tloketše setee ka nnete. Eupša go lokile. Kate, tlokela sefela tšhila. Tlokela go se atla. Mošomo wa ka o fedile. Ke motho yo botse bjang. Yoo. Kate, o swanetše go bona melomo ya gago. O swana le segwagwa bjale. Gomme go tshega mathata a batho ba bangwe ga se mo go botse. Ka bakala se, o tlo swanela ke go fetša diboko tše. O dirile eng? Selo se se tšhošago bjang, di a šišimiša, di tloš. Oh! Ee, go kaone ke bone se se nteletšego ka gare ga sebolokelo, ka gona ke tlo lebelela. Wow, go na le mohuta mongwe wa sehlare sa maleatlana mo. Ke tshepa gore se tlo ntlhola ke ba mosetsana yo a botse kudu lefaseng. Maikutlo a makatšhago bjang. Oh! Go direga eng ka nna? Hle nthušeng! Oh, ke yo monnyane kudu. Nkogele godimo, hle.
Yo a rategang bjang. Ke nyaka fela go swara-swara leseale. Oh! Oh, wow! Bjale ke nna mosetsana yo monyane kudu lefaseng, se se na le meola ya sona. Ka mohlala, bjale Poppit Kate ke trampoline ya mehleng. Oh, o a ratega kudu. Ke nyaka feela go mo kgwatha. Ao, go a bohloko! Lebelela seo se dirilego ka monwana wa ka. O swanetše go lefelela se. Ke tšona tšeo. Kate, o nyaka go bogela mosetsana yo monyane a lwa le seboko le wena, a ke re? Ke nagana gore go a thabiša kudu. Tla o tlo bona. Tla o tlo bona. Julie, re a go dumela. Ke tshepa gore o tlo phologa. Ee! Se sware! Se sware! E! E! E! Julie, yo mogolo kudu o fentšhe gape. Julie, re a go amogela. Go be go thabiša kudu. Banenyana, tšhohle di kgonagetse ka baka la thekgo ya lena. Ke eng se se nteletšego lebakeng le? Oh, aowa. Ke nyaka go ya nama e tala ka nnete. Banenyana ke maswabi eupša se se fetile tekanyo. Go na le poleiti ya gago gomme o thabele dijo. O na le makoko bjang? Se ga senama eupša ke rabara ya nete. Ga go kgonege le go e loma wa e kgaola. ke tšona tšeo ke kgotše bjale thipa le fereko di swanetše go go thuša ka gona e ye o oh, ke nagana gore ke fetišitše tekanyoganyane bjale ga ke kgone le go ya poleiti go lokile batho ba tlile ka kgopolo ya go nthekga ka baka le lengwe ga se gona go e ya e le e tala seteyana se tee se ankglatšhisa nka se sa kgona go ya gape julie you better open your safe go lokile a re boneng gomme thupa ye ya maleatlana ya go makatša e nteletše mo wow ke ipotša gore ke maleatlana a fe a e kgonago go a dira gomme nka tseba bjang gore thupa yo e dira eng o swanetše fela go e sotha Ke a fišwa! Ga go se ke se ithutilego. O batlile o mphiša? Lebelela se o se dirilego. Na ga o na dihlong ka go fisa dilo tša batho ba bangwe? Ke thupa ya kgale, e sego nna. Oh. E bile e ikemišeditše go nkobatša. A re ebeng godimo ga tafola pele re ka šwa ka moka. Kate, ke nako ya gago ya go bula sebolokelo. Seo ke nete. Ke fela pelo go hwetša se se lego ka gare. Gomme ka gare go na le selo se se bose. A re lekeng a e segrimi e bose. Tlošang diatla. Ke hwetše pakete e tee fela. Gomme ga gona e segrimi e ntši mo. Ka gona ke ya ka. Le lefela mohuta o ga se la go swanela dišo ka nnete. Go nyakega se segolwanyane. Bjale a re ye. ga gona selo sa go thabiša go feta esegrimi ka letšatši la selemo le lefišago a re latsweng bonyane aowa bušetšang maleme a lena ka gare ga melomo ya lena wa megabaru kate go dirigileng ka wena o bonala thile ka nyane ee ke a tseba gore nka mo phološa bjang gore a se ke a kgahla ka moka thupa e tlo thuša banenyana ke a leboka kudu ntle le lena ka be ke kgahlego ya go ile bjale ke a sofela emeletša a ah! Se ke sebaka se sebotse sa go apea nama e šetšego. Legatong la ditšhila tše ditala ke tloya ke bape bose. Ke sa tšhwago gona go swarwa ke tlala. Kate, latse ya go e fišago e mphološitše. Bose. Ke apeile nama e bose ka nnete. Gomme ke a leboga, Kate. Ke nako ya go hwetša se se nteletšego lebakeng le. Wow, Nutella e ratwa ke mang le mang, gomme le nna ga ke fapane. Hei, lebelela seo se dirilego. Ga gona bothata, ke tlo se lokiša bjale. O, oh, go a bohloko, tlogela go phatlalatša dihurumelo. nka se sa hlola ke se dira bjale ke tlo ya fela nutela e bose julie o ka se kgone le go lora ka paste ya chokolete gomme ke kgone go eleka batho ba na le megabaru bjang eupša ka nnete le nna ga se ka hwetša le lerothodi go lokile kudu o oh, banenyana ke na le bothata Seatla sa ka se gatletše ka gare ga yara. Nthušeng go sentšha. Okay. Seo ka se se direlego mogora. Lekele gore re ba mega baro kudu. Tla o tlo šutha. Go šetše ganyane fela. Mafelong. Oh, go na le paste e šetšego ka gare ga yara kudu bakeng sa rena. Ke a leboga kudu ka thušo ya lena. Ke be ke nagana gore ke tlo swanela ke go sepela ke swere yara ka seatleng sa ka. O, go na le nngwe gape. Kate, ke sebaka sa gago sa go bula sebolokelo. Mm, ga e nkge gabotse. O, aowa. Sekgatla sa tšhiseng pele ya go nkga kudu se nteletše ka gare. Banenyana, se se feta maatla a ka. Ke nagana gore nna le Julie re tlo go thuša. Ee, re tlo go thuša go tšhela tšhisi ka ganong la gago. A, ke, ke ikwa ke sa thaba. Banenyana go be go šišimiša fela. Nna, nna ke batlile ke glatšha. Julie, go na leng ka gare ga sebolokelo sa gago? Le nna ke na le kgahlego e ntši ya go hwetša. Oh! Re lokolokile mafelong! Barada e dula e le ya go thabiša le go kgagliša, ka gona netefatša gore o a ingwadiša. Gome gabotse!